Bible se saa nnipadɔm no, yentumi nkan wɔn dodoɔ kwan. Ne mmusuakuo ne nkurɔfoɔ. Na sɛ wokɔ Maka a, Amerikafoɔ wɔ hɔ, Ghanafoɔ wɔ hɔ, Germanyfoɔ wɔ hɔ, Indiafoɔ wɔ hɔ, Afrikafoɔ wɔ hɔ. Buroni bi koraa bisa me sɛ mefiri he, ɛna mese mefiri Ghana, West Africa. Wɔse efi sɛ ɔbɔ wiase da edin Ghana wɔntee bi da. Wɔse wɔntee bi da, nti kuro bi wɔ Ghana a yɛfrɛ no Ghana, ɛwɔ wiase, wɔntee bi da. Ɛna mebisa sɛ ɔso firi he? Wɔse Takikigistan ɔsɛ deɛ Kistan. Ɛna ɔsɛ me nso korɔ no mentee bi da. Ɔmo nyinaa wɔ Maka, Amerika, ɛnɛ saa wote Ghana ha a yɛse Nkramosom yɛ ntafosom. Na Buroni a wɔfrɛ Amerika a ɔyɛ Nkramo no ɔno ɔyɛ Tani. Na sɛ obi kɔ Nkramo na ɔyɛ Tani a, Dagatini nso a ɔkɔ Roma no nso ɔyɛ deɛn? Ɔno nso ɔbɛyɛ dɛn? Malam Mohammed, yɛmpɛ nokorɛ akyiri akwan na yɛnni akyire. Efiri sɛ ɛnɛ Yɛma kontompo nya akonye tena so, ɛna nokore gyina ne nan so. Na kyerɛ sɛ wiase nokore ayɛ dɛn? Asa. Na nnɛ nso deɛ, sɛ nokore pue a, na kontompo no reyɛ dɛn? Rehyehye no. Sese yɛkɔ soro na yɛkɔhwɛ deɛn na wɔreyɛ de ayɛ no wɔ asase so. Yesu nso na ɛkaeɛ. Kɔe. Ne kasa nyinaa mu no gyinagyina ahennwa no ne Wɔse Aguama ɛne no anim.
abusuakuo ne kasa nyinaa gyina Nyankopɔn anim, Nyame no a ɔbɔɔ ɔsoro bɔɔ asase no. Yɛn nyinaa yɛgyina Nyame anim, nipa dɔm no, yɛntumi nkae wɔn, na wɔyɛ dɛn? Hyehyɛ ntade fitaa.
Wɔn hyehyɛ deɛn?
Ntade fitaa. Atakbir. Sɛ wokɔ Saudi Arabia, na sɛ yɛfiri Maka ne yɛkɔ Mina, ne yɛhyɛ yɛn harami fita fitaa no, sɛ yɛkɔ baabi a yɛfrɛ no Arafa, ne, Masa Muhammad, nipa no sɛ wɔfiri asase ase o, So ɔmo firi soro o, wohu baabi a ɔmo firi? Sɛ woto w'ani a, wohunu ano? Wohwɛ w'akyi a, wohunu ano? Ewiase abusuakuo no nyinaa hyɛ fitaa. Kɔ! Bible sɛ deɛ. Na wɔkurakura berɛ.
Yɛse wɔn kuta kuta berɛ. Naam. Obiara brɛ brɛ. Naam. Sɛ wofiri Ɛɛ Mina, na wokɔ Arafa, wofiri Arafa, na woaba Musdalifa, wofiri Musdalifa, na wokɔ Jamraat, wofiri Jamraat, na woasan aba Mina, Mr Mohammed, ɛnyɛ dwuma ketewa. Wobɛduru hɔ no, wobɛdaadaa da, sɛ anyane sɛ ɔsɔre yɛ Maghrib a, berɛ no nti, wontumi nyɛ dɛn? Wontumi. Bible sɛ wɔn nyinaa na wɔayɛ dɛn? Wɔkuta berɛ kɔe. Na wɔde nne kɛseɛ teaa mu sɛ. Wɔde nne kɛseɛ teaa mu sɛ, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yɛde nne na teaa mu. Bible sɛ wɔde deɛn? Wɔde nne kɛseɛ teaa mu sɛ. Wɔde nne kɛseɛ na teaa mu, ɛnyɛ adɔma. Ɛnyɛ adɔma na yɛbɔ mu. From Genesis to Revelation, bebia no ɔba bra kɛse yɛ mmoa dɔm a na yɛ aba asɔre dɛm aba abɛsom yɛ dini kɛse na yɛ dɛn etia mu sa ɔba mɛka labaik alahumma labaik labaik la sharika laka labaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika yɛ de ne ɛna tontom nyame nti bible se saa nipa dɔm no nyinaa no ɔmo de ne ɛna yɛ dɛn Kɛseɛ teaa mu sɛ.
Ɔmo teaa mu sɛ.
Nkwagyeɛ no yɛ yɛn Nyankopɔn. Nkwagyeɛ biara yɛ Nyankopɔn dea. A ɔte ahengua no soɔ.
Nyankopɔn a ɔte n'akonwa soɔ no nkwagyeɛ yɛ ne dea. Enti ne som no a ɔde atoɔ no, sɛ woamfa so a wonni nkwagyeɛ. Enti ɛsoro hɔ no, saa nnipadɔm wɔ nyinaa sɛ nkwagyeɛ yɛ Nyame dea. Toa so ma me. Na abɔfoɔ no nyinaa atwa ahennwa no ne. Na ɛsɛ sɛ ɛnyɛ nnipa nko ara na na ɛwɔ hɔ o, soro abɔfoɔ nyinaa atwa Nyankopɔn ho ahyia. Ne mpanimfoɔ.
Ne soro abɔfoɔ baako baako nnan, Jibril, Mikail, Asarafilu, ne deɛ ɛkeka ho no, saa asoro abɔfoɔ nnan akɛseɛ no, na wɔn nso wɔ Nyame anim no bi. Ne ateasefoɔ baanan no ho ahyia. Ateasefoɔ baanan ne saa asoro abɔfoɔ nnan no a mebobɔɔ din no, ne nnipadɔm no, wɔn nyinaa atwa me ho ahyia. Na wɔde wɔn anim abutubutu fam. Wɔn nyinaa de wɔn anim butubutuu fam ɛwɔ Nyankopɔn n'anim. Atakbir! Soro abɔfoɔ, nnipa bebrebei, mmusuakuo, wɔn nyinaa de wɔn anim abutu fam te sɛ deɛ Nkramofo kɔ asɔredɛm a yɛsom Nyame a yɛde yɛn anim abutu fam no. Bible se ɛsoro hɔ no, soro abɔfoɔ, nnipadɔm, wɔn nyinaa de wɔn anim abutu fam

Bible na ɛka, Revelation chapter seven verse nine to twelve. Na soro abɔfoɔ no nyinaa atwa Nyame ho ahyia, wɔmaa nto nnwom, ɛna wɔmaa nsa, wɔmaa mmɔ dondoo, wɔmaa nka kasa hodoɔ, hyerobaba tekemboto shorombata kata horombata kata aretopo papa rabarara, wɔmaa nyɛ bi, wɔn nyinaa de wɔn anim butu fam te sɛ deɛ nkramofo yɛ no, ɛna yɛsom Nyame. Yesu nso na ɛsɛ mpaebɔ no, ɛwɔ Matthew chapter six verse nine, yɛn nyinaa yɛ Agya wɔ soro. Wo dini ho nte, w'ahenni mmra, deɛ wopɛ nyɛ wɔ asase so ha sɛdeɛ yɛyɛ no wɔ soro. Masa Mohammed, deɛ ɛkɔ soro no, na deɛn na yɛyɛ? Nti deɛ Bible no kyerɛ no na ɛkɔ so wɔ soro. Deɛ ɛkɔ so wɔ soro no no.
Nti wɔnom a wɔyɛ as, wɔn yɛ no wɔ asase so, wɔn nso yɛ hwan? Wɔn nso yɛ hwannom?
Wɔn yɛ Nkramofoɔ. Ei, na Nkramofoɔ wɔn adi bem. Nti Nkramofoɔ deɛ wɔn adi bem. Wɔ from the Bible o. Naam. Ɛnyɛ Qur'aan, wɔn aka kyerɛ me sɛ Qur'aan me nte aseɛ. Naam. Wɔawoma Kwasiada wode kɔ asɔre dan mu no ɛna me kɔ ti. Naam. Masa Mohammed, Yɛ sɛ Abraham yɛ Nyame adamfo. Kremoni sɛ ɔpɛ Abraham kukum akɔ akɔda. Yɛ Kristofoɔ pɛ Abraham kukum akɔ akɔda. Ɛna Nyankopɔn se kwan tenene no a ɔde too Abraham faa ase no sɛ woamfa so a woda no kukum ɛnyɛ dɛn? Ɛnyɛ yie. Gye sɛ deɛ Abraham yɛɛyɛ no woayɛ no pɛpɛɛpɛ ansa na wo nso watumi akɔ Nyame n'anim. Anaa ɛnte saa? Sɛ saa na ɛteɛ deɛ a Abraham ɔyɛ Nyame adamfo. Yɛmmisa Bible sɛ

Ɔse na Abraham dii mfirihyia aduo kronkron. Bible se na Abraham nyaa ninety nine years no. Awurade yii ne ho kyerɛɛ no sɛ. Wankasa bonsam na eyii ne ho kyerɛɛ no o. Wɔse Awurade Nyankopɔn a ɔbɔɔ ɔsoro bɔɔ asase no na yii ne ho yɛɛ dɛn? Kyerɛɛ Abraham. Na ɛnyɛ Nyame sɛdeɛ yɛse yɛnsom no no. Ɛna Nyame yii ne ho adi de kyerɛɛ Abraham. Kɔe. Ɔse mene Onyankopɔn Twadiampɔ. Ɛna ɔse mene yɛfrɛ me Nyankopɔn Twadiampɔ. Nante m'anim. Abraham nante m'anim.
Na yɛ pɛ. Kyerɛ sɛ ɛkwan no a mede ato hɔ no.

Nyankopɔn kasa ma me ne wo bɛdi apam no, wɔanto nwom o, ɛna wɔammɔ donno, wɔanka kasa hodoɔ, wɔamfiri antɔ fam ammunimuni, na mmom Abram de n'anim kɔbutuo fam, te sɛ deɛ na soro abɔfoɔ no yɛ dɛn? Ɛyɛ no ɔsoro no, na Nyankopɔn ne Abram kasaa. At-Takbeer!
Ansa Nyame ne wo bɛkasa no, gye sɛ wode w'anim butu fam, ansa na Nyankopɔn ne wo akasa, na ɛsɛ sɛ wɔbrɛ wo ho ase ma Nyame no sɛ woyɛ akoa buruburoo wɔ Nyame anim, wode w'animuonyam ayɛ dɛn? abutu hɔ de ama Nyankopɔn a ɔbɔɔ woɔ, yɛnni atukonyam, ɛyɛ animuonyam, na wode abutu hɔ de ama Nyame, Abraham yɛfrɛ no Nyame adamfo no, wɔde n'anim na ɔbutuu hɔ maa Nyame, the same quotation no, kɔ verse 15 so na yɛnhwɛ adeɛ wɔ hɔ, 17:15.

awoɔ nyame na ɛde ma sɔfo bie na ɔbɛtumi ama wawoɔ kramoni bie na ɔbɛtumi ama wawoɔ sɛ wobɛnya woɔ no ɛfiri nyame nti nkramɔfoɔ mmaa no a yɛgya isam ne ɛnenam asɔfoɔ so no ɛne maalamfoɔ a yɛtwa yɛn nkontompɔ no ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛboa nyankopɔn na ɛma awoɔ te sɛ deɛ ɔde ma hwan sara kɔe
wɔse na mɛma no mu ba na mahyira no mɛma wo ɔba na saa akwadaa no so mɛhyira no na ɔbɛyɛ aman na saa aberantɛ no bɛyɛ aman

Obi repɛ Abram kuku mu akɔ akɔda. Abram Nyame adamfo wɔ ne Nyame di nkotaho no na n'ani mbutu fam. Masa Mohammed, Ewiase mu ha, hwannom na ɛsom Nyame a yɛde yɛn ani mbutu fam? Ɛyɛ Nkramofoɔ, obiara di ho adanseɛ. San fa me kɔ Numbers chapter 16 verse 43, Kalaamullah, Musa Kalaamullah, Moses a ɔne Nyame kasaa ano ne ano. Yɛmmisa Bible sɛ, Moses ne Nyame redi nkutaho a, wɔto nnwom wɔ asɔredɛm mu anaa? Wɔbɔ nnonno wɔ asɔredɛm mu anaa? Anaa honhom ka no wɔ asɔredɛm mu anaa? Anaa deɛn na ɛyɛ a na Moses reyɛ? Wopɛ Abraham kukum akɔ akɔda, wɔanto nnwom, wɔammɔ donno, wɔanka kasa hɔdoɔ. Ɛdɛn nti na woreyɛ saa adeɛ wei? Wo sɛ wode resom Nyame, Abraham anyɛ. Nyame nso nkyerɛɛe. Yɛbɛba Yesu Kristo so. Yɛbɛba no so, sɛ berɛ wɔ mu.

Wɔse na Mose ne Aaron baa ahyiaeɛ ntomadan no anim. Moses ne Aaron wɔyɛ nkɔmhyɛfoɔ sɛdeɛ Na, Abraham yɛ nkɔmhyɛni no. na. Wɔse Moses ne Aaron wɔn baa ahyiaeɛ ntomadan no ano. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ. Ɛnyɛ bonsam na ɛkasa kyerɛɛ wɔn o, Nyankopɔn, Awurade, wɔkasa kyerɛɛ Moses ne Aaron sɛ. Monsɔre mfiri asafo yi mu. Israelfoɔ ayɛ me bɔne na me Nyame merebɛtwe wɔn aso, enti asafo baabi a mote no,

Sɛ wo suban yɛ paa deɛ a, na sɛ Nyame na ɔsom no ka a, wonnya ho kyeotiri hyɛ wo kyɛ. Yɛwɔ Nkramofɔ bi a yɛfrɛ wɔn kyeotiri hyɛ wo kyɛ. Wɔyɛ Kramoni kakra na wɔyɛ Kafirini kakra. Wate aseɛ? Woyɛ kyeotiri hyɛ wo kyɛ. Na mmom sɛ wobesom Nyame kann a, wo apɛdeɛ biara nni hɔ a Nyame ntumi nnya mma wo. Abraham de Adinani ma obutu fam. Moses, Aaron, wɔn de wɔn ani ma obutu fam. Anaa meboa? Yɛnsan nkɔ Nyankopɔn ne Nkɔmhyɛni a yɛfrɛ no Ezekiel chapter three verse twenty two. Ezekiel chapter three. Akɔmhyɛfoɔ, Nyankopɔn se, wɔde adikanfoɔ bi baeɛ, sɛ yɛhyia wɔn anamɔn ne yɛdi wɔn akyi a, yɛwieɛ, ɛbɛyɛ Heaven. Ɛno nti na meyi deɛ akɔmhyɛfoɔ no bɛyɛeɛ no, yɛwie a yɛaba Yesu Kristo so, wɔn nso yɛɛ no dɛn? Na Yesu, Asɔre bɛn na ɔde baeɛ? Yesu ba ewiase, Asɔre bɛn na ɔne wɔn kɔ?

Awurade nsa baa me Esekiel so wɔ hɔ. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ. Na Nyankopɔn aka akyerɛ me Esekiel sɛ. Sɔre firi adi kɔ bonhwa no mu. Sɔre firi baabi a wɔne kɔ bonhwa mu hɔ. Na me ne wo nkɔ kasa wɔ hɔ. Na me Nyankopɔn, me ne wo bɛkasa wɔ valley no mu hɔ. Ɛnna mesɔre firii bonhwa no mu. Ɛnna me Esekiel, ɛnam sɛ metiee Nyame asɛm no nti, mesɔre kɔɔ bonhwa mu hɔ. Na hwɛ. Na hwɛ.
Na Awurade animuonyam no gyina hɔ sɛ animuonyam a menhunuu. Mede kɔduruu hɔ no, na Nyankopɔn animuonyam aduru hɔ dadadada, na ɛretwɛn me Esekiel.

Abraham, n'anim butu hɔ. Sɛdeɛ yɛyɛ wɔ soro no. Moses, n'anim butu fam. Ezekiel, n'anim butu fam. San fa me kɔ Joshua chapter five verse thirteen. Misi Joshua chapter five verse thirteen deɛ ɔtwerɛ ntwerɛ. Twerɛ to hɔ nkramosom a ɛwɔ Bible mu. Hɛ, ɛsom bi adi Bible mu di nkramosom Malam Mohammed. Mesi gye sɛ ɔsɔfo bi. to ne nsa frɛ yɛn Kumasefoɔ wɔ Chera Park sɛ yɛmmra debate na wɔnkyerɛ yɛn saa Kristosom no wɔ Bible mu anaa Hindusom anaa Judaism anaa Buddhaism. Yɛn yɛkyerɛ no sɛ Islam, ɛno na ɛwɔ Bible mu. Ɛnna nkɔmhyɛfoɔ no nyinaa yɛ Nkramofoɔ. Ɛmu baako biara nni hɔ a ɔkɔ asɔre bi da. Wɔn nyinaa yɛ Nkramofoɔ. Even the word Christianity koraa no, Yesu ante bi wɔ n'asom. Kɔ, ɔma quotation. Joshua five 13.
Joshua chapter 5 verse 13. Na mara. Kɔe.
Na Yesu a wɔ Yeriko hɔ no. Aha, Joshua wɔ Yeriko hɔ no. Ɔmaa n'ani so hwɛe.
Ɔmaa n'ani so hwɛe.
Na hwɛ. Na hwɛ.
Ɔbarima bi gyina ne ntentene so. Barima bi gyina ne ntentene so na ɔyɛ soro abɔfoɔ, na mmom wɔba asase na ɔyɛ ne ho deɛn? Aberanteɛ, ɛna ɔgyina ɔkuta sekan. Na Yosua kɔɔ ne nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ. Ɛnna Josua kɔɔ ne nkyɛn na ɔka kyerɛɛ no sɛ. Wowɔ yɛn afa.
Mesɛ na wowɔ yɛn afa anaa? Anaa yɛn atamfo afa? Anaa yɛn atamfo no afa na wowɔ?
Na ɔse. Ɛnna soro abɔfoɔ no ka kyerɛɛ Josua sɛ. Daabi. Daabi o.
Na afei. Na afei. Na maba sɛ Awurade dɔm so safo hene. Nyame na asoma me sɛ memmɛka mo ho na yɛnko ntia atamfo no.

abutu fam. Saa mpanyimfoɔ wei nso na Nyankopɔn se yɛnhwɛ wɔn abrabɔ awieɛ na yɛnsi wɔn gyidie. Saa mpanyimfoɔ na Yesu se wɔn nyinaa wɔ Heaven. Ɛwɔ Luke chapter 13 verse 28, wɔse, Na mo deɛ yɛbɛpam mo ayɛ dɛn afiri hɔ? Woba wiase a, saa som a mpanyimfoɔ som no, Nkramofoɔ nko ara na ɛsɛ so saa som wei. Afei, naam. Asɛm baako a ɛkyere m'adwene kakra nko ara ne sɛ, seesei wohwɛ obi de adeɛ rekɔma sɛ me ne papa kɔ a, Wobɛhu na woakoto.
Na woakoto. Ah, wo papa no a ɔyɛ nipa te sɛ wo no o, hwɛ berɛ a wɔbrɛ wo ho ase. Na wabrɛ wɔn ho ase akoto. Akoto fam. Ne nua bu nkotodwe.
De. Wɔ n'anim.
Na wode ama wo papa. Onyankopɔn no a ɔbɔɔ soro bɔɔ asase no. Ah, Allah. A ɔbɔɔ wo no. Mm. Na sɛ ɔno te fɔre, w'anim butu fam ma no a, di adeɛ paa na kyere w'adwene sɛ ɛnni kwan sɛ woyɛ. Deɛ na ɛsene w'adwene, w'asɛm wɔ amen? Deɛ paa na ɛsene w'adwene? Wohu sɛ Nyame no akaa sɛ ɔde kwan papa bi ato hɔ na ebinom bɛka akyerɛ Nyame sɛ yɛmfa so da? Ɛnyɛ ɛno na ɛrekɔ so yi? Sɛ kremoni na ɛka nko ara deɛ menyɛ dɛn? Memfa a! Na sɛ ade da hɔ na ɛyɛ gold na kremoni bɛhunu ho ka sɛ ɛyɛ gold na obi a ɔnyɛ kremoni ka sɛ ɛyɛ gold a, gold nyɛ gold? Adɛn nti na womfa nokorɛ no a meka kyerɛ woɔ no?
Deɛ na wɔka? Bible baabi nie na wɔde honhom te aseɛ. Tie nea ɔsɔfo a ɔde Mewɔ quotation bi wɔ Bible mu. Mɛma aberanteɛ aka no seesei ara. Menya ɔsɔfo a ɔbɛtumi asra me ase a, ɛnna mɛgye atom sɛ ɛde honhom na ɛyɛ dɛn? Ɛna ɛtere Bible ase. Michael deɛ ma memfa nto dwa. Ma me Jeremiah chapter ten verse eleven. Mepɛ ɔsɔfo a wabea a ɔreba abɛhyeɛ sɛ ɔmma no ho mmɔden.

Mekɔto saa quotation wɔ Kejetia, ɔsɔfo bi hwɛ me saa na ɔse wɔyɛ mpante kasa. Ɛna mese ɔsɔfo wo nsuro nyame. Asante Bible yɛ nya asɛm amfa hyɛ mpante na yɛde kɔhyɛ hɔ. Wɔse yɛ mpante. Ɛna ɔse mo mpɛ nokorɛ. Wɔkae Asante Bible. Ɛna wɔhunu asɛm wɔ na mede rebusa woɔ. Wose ɛyɛ mfante. Adɛn nti na Twi Bible yɛde mfante bɛhyɛ hɔ? Mo sɛ mo ama nnipa mpɛ nokorɛ. Sɛsɛ mpanyinfoɔ no nyinaa de wɔn anim abutu fam. Yɛmmrɛ Yesu Kristo a ɔyɛ nokorɛ, ɛkwan, nkwa, obi nkɔ Agya no nkyɛn no so ne yɛn nam. Ma me Matthew chapter twenty six verse thirty six. Yesu na ɛka kyerɛ yɛn sɛ deɛ yɛyɛ no ɔsoro no, yɛnyɛ bi wɔ asase so a, yɛsi wo tu mmerɛ a na woakyerɛ sie. Anaa meboa? Practice what you preach. Deɛ nimdeɛfoɔ ka no no, deɛ woka no, ɛwɔ sɛ wo so wode yɛ adwuma. Enti saa mpaeɛ no a Yesu kyerɛeɛ no, yɛhu sɛ Bible sɛ deɛ yɛyɛ no ɔsoro no Abraham nom yɛeɛ no, Yesu bɛyɛ bi anaa wammɛyɛ? Matthew chapter twenty six verse thirty six. Ansa na wabɛka wɔ akura no mu, Matthew chapter five verse seventeen, Matthew five seventeen, ansa na waba.

Wɔyɛ ɛkwan, obi nkɔ agya no nkyɛn so ne ɛnom no. Wɔse Nyame nwoma no, hwɛ yie ɛne wɔnyi baako pɛ mfiri mo, anka sɛ wei yɛ, wei nyɛ. Wɔse nsɛm no, ɛbɛdi dwuma kɔpem sɛ atemmuada bɛyɛ dɛn? Ɛbɛba, na Nyame asɛm no gu so ɛyɛ adwuma. Kɔe. Enti obiara a ɔbɛto mmara mu nsɛm ketewa yi mu baako. Obi a Nyankopɔ asɛm baako pɛ ɔbɛto atwene sɛ wei yɛ dadaa no, Na ɔbɛkyerɛkyerɛ nnipa saa. Na ɔbɛkyerɛkyerɛ nnipa sɛ wei yɛ Apam Dada no, ɛnyɛ mo ntontwene no. Wɔbɛfrɛ no Ketewa Ɔsoro Ahennie no. Yesu se Atemmuo da wobɛyɛ ketewa, kyerɛ sɛ wo tenaberɛ bɛyɛ bu nsɛm gyam.
Kɔe. Na obiara a ɔbɛdi soɔ. Na obiara nso a ɔbɛdi Nyankopɔn asɛm so sɛ nsɛm a Nyame de aba yi nyinaa yɛ Nyame n'asɛm no, ɔbɛdi akyire no. Na ɔbɛkyerɛkyerɛ no. Na ɔbɛkyerɛkyerɛ amanfoɔ sɛ wei yɛ Nyame asɛm, wei yɛ Nyame asɛm, na ne nyinaa firi Nyame no. Ɔno na wɔbɛfrɛ no Kɛseɛ Ɔsoro Ahennie no. Nyankopɔn se Atemmuo da wo na wobɛkɔ Heaven, yɛafrɛ wo Kɛseɛ wɔ Nyame.

Abraham ayɛ saa na ɔde n'anim abutu hɔ.
Akɔmhyɛfoɔ no bebree kɔ. Yesu nso, yɛnhwɛ. Matthew chapter twenty six verse thirty six. Kɔɛ Bible sɛ deɛ. Ɛna Yesu ne wɔn duru baabi a wɔfrɛ hɔ sɛ Gethsemane. Hallelujah. Amen.
Wei deɛ Bible no abɔ ne di wɔ sɛ ɛna Yesu ne wɔn frɛ ɔkɔɔ baabi a yɛfrɛ no Gethsemane. Na ɔka kyerɛɛ asuafoɔ no sɛ. Ɛna Yesu ka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ. Montena ha. Montena ase ha. Na menkɔnoa nkɔbɔ mpaeɛ ansa. Yesu no a yɛsi ɔyɛ Nyame no, ɔso ɔkɔbɔ mpaeɛ.

Wɔn sakra daa, yɛ kutu no, yɛ sɔre no. Yesu ee, uhu yɛ ho. Yesu no a wokoto na asɔre no no, Bible se wɔde n'anim kɔbutu fam ɛna ɔyɛ deɛ. Bɔ mpaeɛ sɛ. Ɛna Yesu bɔ mpaeɛ sɛ. Magya.
Na n'anim butu fam, wɔsi Magya Nyankopɔn. Sɛ ebetumi a. Sɛ ebetumi a, na n'anim butu fam.

Me ne n'anante, mafa Yesu sɛ m'adamfo pa, anwanwa dɔbɛni, ɔdɔ bɛ. Sɛ wodɔ nnipa a, wodi n'ahyɛdeɛ so. John chapter 14 verse 15. Yesu se sɛ wodɔ me a, di m'ahyɛdeɛ so. Yesu som Nyame no, na n'ani mbutu fam. Wɔde nkurɔfoɔ bi dii n'akyi kɔɔ anaa ɔmeboa? Mentwa w'ano ɛm sɛ Christmas day na ɔmo yi Yesu Kristo ne film. Wo hwɛ quotation a ɔmo use a, saa quotation no ɛno ara na Yehowa quote. Ɛduru baabi a Yesu de n'anim bɛbutu fɔm no, na ɔmo twa hɔ afi hɔ. Sɛ ɔmo antwa hɔ amfi hɔ a, na ɔde ne kotodwe awɔ hɔ. Te sɛ deɛ ɔmo yɛ baabi bi a ɛkɔ abom sɛ boɔ ankasa na ɔde n'anim na ɔyɛ dɛ na
ɔbɛbutu boɔ no
so. Nokorɛ, nokorɛ ɛyɛ asɛm o.
Yesu se deɛ mpanyimfoɔ no ba a wɔama abɛsɛe. Sese wodeɛ tie anwanwasɛm yi oo. Yesu de nkurɔfoɔ bi dii n'akyi wɔ Gethsemane hɔ. Ɛna ɔkɔɔ n'anim kakra na ɔduu n'anim kɔbuto fam. Ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Monhwɛ deɛ merekɔ akɔyɛ. Mo ne me nwɛn anaa meboa? Yɛmmisa Bible sɛ, saa asuafoɔ no, wɔn nso, kwan bɛn na wɔfaa so a wɔsom Onyame? Deɛ Yesu yɛe no wɔyɛeɛ anaa wɔtoo nnwom bɔɔ donno? Tie deɛ meka no, ɛne adwene nkɔ anaa? Ɛne adwene kɔ. Ma me Matthew chapter seventeen verse three to five. Yesu asuafoɔ Peter nom, John nom, Matthew chapter seventeen verse three to five from the Bible. Nyamesom yɛ Nyame dea. Nimdiefoɔ se, Worship and prayer are justified to Allah the only true God. Mpaebɔ, Nyamesom, Nyankopɔn baako pɛ no na ɛfata no, Nyame akyi obiara nni hɔ biom. Matthew chapter seventeen verse five. Yesu se ɔbaa sɛ ɔbɛsom, mɛbɔ quotation no kɔe, Bible se deɛn? Na ɔgu so rekasa no. Na ɛberɛ a Yesu ne n'asuafoɔ no rekasa no, Na hwɛ!
Hwɛ! Mununkum hyehyɛn bi bɛkataa wɔn so. Hyɛ aseɛ firi two ma me, Matthew seventeen two. Na mara.
Kɔ.
Na ɔsakyera wɔ wɔn anim. Aha, ɔsakyera wɔ wɔn anim. Na n'anim hyerɛnee sɛ awia. Na Yesu anim hyerɛnee te sɛ awia. Na ne ntaadeɛ yɛ fitaa sɛ hann. Laa ilaaha illallah. Abba! Atade fitaa na na ɛhyɛ Yesu, jalbab, fitaa. Woahunu Yesu foto a wonni abɔgyesɛ da? Woahunu Yesu kalɛnda a yɛayɛ a wonni abɔgyesɛ? Nka obi antɔ wo pa yɛ Yesu drawing ne hyɛ no coat hwɛ sɛ ɛbɛtɔ kalɛnda no a, na mmom gye sɛ woyɛ Yesu te sɛ Kremoni wɔ abɔgyesɛ na ɔhyɛ atade fitaa na ogu mmayafi. Mmoa na modraw anaa meboa? Wowie a na woagyae wei

Wɔn yɛ wɔn hɔ di de kyerɛɛ Yesu. Wɔne no kasae.
Ɛnna wɔne Yesu dii nkɔmmɔ. Ɛnna Petro bua se Yesu sɛ. Ɛnna Peter no a ɔyɛ asuafoɔ no panin ka kyerɛɛ Yesu sɛ. Awurade. Awurade Yesu ei.
Ɛyɛ sɛ yɛtena ha.
Ɛwɔ sɛ yɛtena ha anaa?
Sɛ wopɛ a. Sɛ wopɛ sɛ yɛtena ha a. Mɛbɔ asese mmiɛnsa.
Ɛnna mɛbɔ apata mmiɛnsa. Wo deɛ baako.
Yesu, wo deɛ baako.
Mose deɛ baako. Moses deɛ baako.
Na Elia deɛ baako. Elia nso deɛ baako. Na ɔgu so rekasa no.
Na ɛberɛ a wɔne Yesu retwe nkɔmmɔ no. Hwɛ! Hwɛ! Mununkum hyɛnhyɛnn bi bɛkataa wɔn so. Ɛnna Nyankopɔn se, Menkɔɔ woi deɛ, me ara na mede wɔn baa hɔ, meyɛ akɔmhyɛfoɔ, mebɛsom Nyame deɛ wɔn ne Bo tu fam, mempɛ akwata biara. Mɛma mununkum afiri soro, cloud, na aba abɛkata wɔn so, na ayɛ nwunu, enti gyae akwata no, kɔe. Na hwɛ! Hwɛ!
Ɛnne bi firii mununkum no mu baa bɛkasaa sɛ. Ɛnna Nyankopɔn nne kasa firii mununkum no mu, ɛnna wɔkaa sɛ. Oyi ne me Dɔba a ɔsɔ m'ani. Yesu Kristo yɛ me Dɔba a ɔsɔ m'ani. Montie no. Enti Yesu ka kyerɛɛ sɛ, Nyame yɛ baako a tie no. Yesu ka kyerɛ sɛ wokɔsom nyame afɔre no, wobutu hɔ a, tie no. Yesu ka kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔsomafo a, tie no. Yesu ka kyerɛ sɛ som nyame baako a, tie no, efisɛ ɔyɛ me dɔba. Kɔ. Na asuafo no teeɛ no. Yesu asuafo no tee Nyankopɔn nne no. Wɔde wɔn anim butubutuu fam. Atabee!
Yesu asuafo, wɔayɛ dɛn? Wɔde wɔn anim

Ɛɛ, nyɛ yɛ biaa, ɛnam sɛ nyɛ biaa ho no. Na w'ani no a ɛyɛ a wokata no a wote ka mu a obiaa nsi ne tiri ase nkata n'ani no, Bible hefa na ɛwɔ? From Genesis to Revelation, nkatani no nni Bible mu baabiaa. Sɛ sɛ Yesu asuafoɔ de wɔn anim butu fam, ma me Nehemiah chapter eight verse one, saa quotation wei na ɛmɛ dɛ, na yɛmfa yɛ asɛm no mmra awieɛ. Sɛ mo mo ma me sign deɛ a, fine, mo amma me sign a, me deɛ merekɔ o. Quotation no dɔɔso, aane, two hours koraa mɛkasa. Saa nokorɛ wei deɛ yɛbɛda no adi ama the whole of Bra Ahafo ahunu sɛ deɛ Nkramofɔ yɛ no ɛno na Nyankopɔn sɛ wagye ato mu. Nti ɛnnɛ wiase nyinaa the fastest growing religion in the world today is Islam. The fastest growing religion in Africa is Islam, in America is Islam, in Asia is Islam, in Southern America is Islam. Nkyiriwa biara nni hɔ.

Deɛ ɔbɛ bi sia ne deɛ wɔ Britain ne ba ba wɔ gye tum sɛ laa ilaaha illallah Muhammadu Rasuulillah waba abɛyɛ kramoni
na ɔmo ɔmo yɛ ntafoɔ and undertaker no mo nyinaa aba Islam deɛ bɛn na wo hwehwɛ deɛ pɛ na wo pɛ no wɔ asetena mu kramoni a yawo sɛ koki ɔse me gyae me hyia Yesu wo hyia Yesu wɔ he na ɔhyɛ ataade bɛn me hyia Yesu na ɔgyae Islam ɛsom papa wei a wobɔ mpae a na Nyame atie, ɛsom a akɔmhyɛfoɔ nyinaa de baayɛ, na kramoni wateme, yɛfrɛ no Mariama, wɔse yɛmfrɛ no Mar. Mariama, wɔtwa so. Barikis wɔse yɛmfrɛ no Bar. Kyɛ sɛ sɛ sɛdeɛ wɔfiri Islam. Ha? Mohammed kɔ a wɔse wɔmemɛgya nkramo.
Wonim deɛ, wonim, obi a ɔbɛka so ɔgyae Islam no, Islam na ɛgyaa no. Wɔno deɛ ɔntumi nya Islam. Ɛfiri sɛ woma wiase ba na Islam wɔ hɔ. Anaa meboa? Kan quotation no ma me. Nehemia chapter 8 verse 1. Obiara ntie saa quotation wei. Ɔse na bosome a ɛtɔ so nson no duruiɛ no. Bosome a ɛtɔ so nson no duruiɛ no. Na Israelfoɔ no wɔ wɔ wɔn nkuro mu. Wei deɛ yɛ Eid da o.
Sɛdeɛ yɛkyiri owia a yɛkɔ park so kɔsom Nyame no, Eid da asɛm na wɔka no, kɔe.

Na ɔsɔfoɔ Esra de mmara no baa badwa a. Ɔsɔfoɔ Esra de mmara no baa badwa mu no. A mmarima ne mmaa.
Mmarima ne mmaa.
Ne obiara a ɔbɛtumi atie. Ne obiara a ɔbɛtumi ate asɛm no. Kɔ.
Atie, ate aseɛ. Ate aseɛ, ɛnyɛ ne tie nko ara o. Wotie a, te aseɛ ansa na wode adi dwuma. Kɔ. No wɔ wɔn anim. Ɛwɔ wɔn anim.
Bosome a ɛtɔ so nson no. Bosome a ɛtɔ so nson no. Da a edi kan. Ɛda a edi kan no. Na ɔkenkan mu mpraeɛ a ɛwɔ nsuo pono anim no. Ɔkenkan nwoma no mu nsɛm de kyerɛɛ dɔm no a wɔatwa wɔn ho ahyia a wɔrepɛ nyamesom ahunu no no. Firi anɔpa kɔsi awigyina. Ɔkenkan nwoma no firi anɔpa kɔpem bɛyɛ twelve o'clock awia. Mmarimaa ne mmaa.
Mmarima ne mmaa. Ne wɔn a wɔbɛtumi ate asɛm. Ɛne wɔn a wɔbɛtumi ate asɛm no na wɔate asɛm no anim na wɔkenkan nwoma no. Na ɔman no nyinaa yɛɛ aso tiee. Ɔman no nyinaa yɛɛ aso tiee Moses mmara no a Nyame de mae no a Esra de baeɛ no. Wɔtie. Kɔ. Na ɔtwerɛfoɔ Esra gyinaa ɛsɛ a wɔde dua ayɔ. Sɛ yɛyɛ kyerewiewie ne yɛkɔ park sɛ rekɔsom a, wobɛhu sɛ yɛabɔ dua bi Baabi a Imam no bɛgyina. Imam no gyina so. Ɔhu sɛ Bible no sɛ yɛabɔ dua a ɛte sɛ sɛ asɛm no ti ayɔ. Saa ne Yesu nkramofoɔ sɛ yɛyɛ Ramadan wie ne yɛkɔsom a ne yɛabɔ taabo na Imam no aba abɛgyina so pɛpɛɛpɛ. Bible no sɛ ɔyɛ ɛdeɛn? Na Matitia.
Na ɔbɛgyinaa hɔ no, Matitia. Sema. Sema. Anaya. Anaya. Uria. Uria. Hilkia. Hilkia. Misaia. Misaia. Gyinagyinaa ne nkyɛn. Wɔgyinagyinaa n'akyi.

Mese Babylon yɛ adeɛ afa, ɛfiri sɛ nkramosom na ɛwɔ mu. Koraa ne deɛ nka ho asɛm o, ɛfiri sɛ nimdeɛfoɔ se, Among the reasons for the rapid and peaceful spread of Islam was the simplicity of its doctrine. Islam called for faith in one God. It also repeatedly instructs man to use his powers of intelligence and observation. Wɔse wo no dɔm no a ɛba Islam no a ɛnyɛ biribi a ɛyɛ Holy Quran. Ɛnɛ wokɔ America, the best selling book in America is the Holy Quran. Ɛyɛ research na yɛayɛ ɛna nokorɛ turo do kan. Na Esra buee nwoma no ɔman no nyinaa ani. Ɛna Esra brɛɛ Nyankopɔn nwoma no wɔ ɔman no nyinaa ani. Na ɔboro ɔman no nyinaa so. Yɛka sɛ ɔboro ɔman no so a, wɔgyina anim na ɛdɔm no nyinaa gyina n'akyi, te sɛdeɛ Nkramofo asɔredan mu wura a Imam no wɔ anim na yɛgyina n'akyi no, saa ara na Bible no ka no. Kɔe. Na obuee mu no.
Na berɛ a obuee mu no. Ɔman no nyinaa sɔre gyinagyinae. Ɔman no nyinaa sɔre gyinagyinaa n'akyi.

Nkramofo, yɛkɔsom nyame a yɛkuta nsuo anaa meboa. Yɛde nsuo hohoro yɛn nsa. Yɛn nuanom nso yɛsɛ nsuo, na nsuo no sɛ yɛsɛ no a ɛyɛ wo dea. Wo na wobɔɔ nsuo no. Nsuo no a ɛtɔ firi soro no, wo na wode ayi water tank kɔsii soro hɔ. Nyankopɔn de nsuo anan ma yɛse yɛmfa nsɔm no. N'asekyerɛ no no, ma me Exodus chapter thirty verse seventeen, Exodus Chapter thirty verse seventeen, Nkramofo a kɔsom nyame a yɛde nsuo hohoro yɛn nsa, yɛn nan, yɛn tirim, yɛmmisa Bible sɛ ɛwɔ hɔ anaasɛ ɛnni hɔ. Exodus chapter thirty verse seventeen. Anaa wɔne me nyɛ adwene, yɛmmisa Bible kɔe. Na Awurade nka kyerɛɛ Mose sɛ. Nyankopɔn ka kyerɛɛ Mose sɛ. Fa yaawa yɛ kuduo.
Fa yaawa yɛ kuduo.
Nso a n'ase nso yɛ yaawa. Na n'ase nso nyɛ yaawa. Na dware mu.
Na dware mu. Na fa si Ahyiaeɛ Ntomadan no. Fa si baabi a yɛsom nyame no. Ne afɔrebukyia no ntam. Ne afɔrebukyia no ntam no. Na gu mu nsuo. Na fa nsuo gu mu.
Na Aaron ne ne mma mfa nhohoro wɔn nsa. Atabee!
Na Aaron ne ne mma no, wɔn mfa nhohoro wɔn nsa. Ne wɔn nan ho. Aba!
Ɛdi ɛdɔ ne yɛn nka bio. Moses ne Nyame ahyɛ no, wɔn mfa nhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho. Kɔe. Sɛ wɔakɔhyɛne ahyiaeɛ ntomadan no mu a. Sɛ wɔrekɔ masallaci wɔakɔsom Nyame a, yɛnhohoro yɛn nsa ne yɛn nan ho. Hwannom na ɛyɛ. ɛba
na esi hɔ sɛ sɛ moses ne aaron deɛ ni anaa meboa fa si hɔ ma yɛnkɔ yesu so na obi bɛka sɛ yesu de so wanyɛ ma me john chapter 13 verse 4 yɛhwɛ yesu nso wɔkuta nsuo anaa wɔnkuta the supreme commander ane woka ne obi sɛ o oh, yesu no wɔne ne nkora ne nkwa yesu aberɛ so no ɛna wɔyɛ nokora ne nkwa obi nkɔ agya ne nkyɛn no so ne ɛnam saa na moses aberɛ so wɔyɛ nokora ne nkwa obi nkɔ nyame nkyɛn gye saa na moses so Saa na Abraham, saa na David, nti sɛ Yesu ka sɛ meyɛ nokorɛ, ɛkwan, obi nkɔ Agya no nkyɛn, me so na ɛnam a, saa berɛ wei deɛ ɛyɛ Nkɔmhyɛni Muhammad, Salla Laahu Alaihi Wasallam, ɔno no nokorɛ, ɛkwan, nkwa, sɛ woamfa Nkɔmhyɛni Muhammad so na woantie ne nsɛm a, ɛnneɛ masa, baabi a ɔbɛda no kɔdwene ho, kɔ, Bible no deɛ, saa na ɛteɛ, John thirteen four.

Ɛnna obeduruu Simon Petro so ɔ. Obeduu Peter no a ɔyɛ panyin no. Na ɔno deɛ. Peter ka kyerɛɛ Yesu sɛ.
Ɔsee no sɛ. Aha.
Awurade. Awurade Yesu. Wo na wohohoro me nan ho yi. Wo na wokyerɛ me ntafodwuma wɔ yi. Yesu bua see no sɛ.
Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ Peter sɛ. Deɛ mereyɛ wo yi. Adeɛ a merekyerɛ wo yi no.
Wonnim seesei. Ɛnnɛ deɛ wonte aseɛ o. Na akyire yi. Na akyire a nkɔmhyɛni bi bɛba. abɛfa me nsɛm no bi na ɔde abɛkyerɛ mo, te sɛdeɛ Yesu kaa no wɔ John chapter sixteen verse seven de kɔɔ no, wɔse, Nkɔmhyɛni bɛba, anaa Honhom bɛba, ɔbɛba abɛfa me deɛ no bi na ɔde aba abɛkyerɛ mo. Enti deɛ Yesu yɛeɛ no, Nkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔbaeɛ, wɔ abɛsusu dua. Anaa ɛnte saa? Bible se deɛ ɛkɔeɛ. Akyire na wobɛhunu.
Akyire na Peter wobɛhunu.

na meyɛ. Afei, Afei, sɛ me, sɛ me Yesu a Awurade, meyɛ Awurade no ne kyerɛkyerɛfoɔ, ne kyerɛkyerɛfoɔ, mahohoro mo nan ho makyerɛ mo a, nsukutadeɛ a, na ɛsɛ sɛ ɛnna ɛsɛ sɛ mo nso mo nso mohohoro, morebɛsom nyame a, mohohoro mo ho, mohohoro mo ho mo ho.
mo nan ho. Wohohoro wo deɛ, na wei ahohoro ne deɛ, na wei ahohoro ne deɛ, na yɛaka abom akɔ akɔsom nyame, ɛfiri sɛ wowɔ nsa, ɛnyɛ obi na ɛbɛhohoro wo nan ho ama woɔ. Obi ka kyerɛ me sɛ, Oh, Yesu kyerɛ sɛ meme hohoro wei deɛ na wei hohoro adɛ mesɛ deɛ twitwa anaa sɛ mesɛ twitwa na ahohoro me deɛ ama me anaa meboa enti me wɔn sɛ na wɔn sɛ deɛ yɛ wo deɛ na menya me deɛ deɛ Yesu ka no no kɔ na mama mo nsɛm na ho sɛ aha na ɛyɛ me da no Yesu si nsukuta a makyerɛ ɛyɛ nsɛm da hɔ sɛ yɛka sɛ nsɛm da hɔ a ɛntwa mu da kɔpem atɛmu ada Yesu sɛ ɛyɛ nsɛm da hɔ kɔe sɛdeɛ mayɛ mo no mo deɛ makyerɛ mo no Mo nso monyɛ saa ara. Mo nso monyɛ no saa ara. Nokorɛ, nokorɛ, mese mo sɛ. Nokorɛ, nokorɛ, me Yesu, mereka akyerɛ mo sɛ. Akoa nsene ne wura. Obi a yɛfrɛ no akoa no, ɔnsene ne wura o. Na ɔsomafoɔ nsene deɛ ɔsomaa no. Na me Yesu a meyɛ ɔsomafoɔ no, mensene Awurade no a ɔsomaa me no o. Sɛ monim yeinom na moyɛ a. Sɛ monom saa nkuta wei, nsukuta no a Nkramofoɔ yɛ no a mekyerɛ mo no, sɛ monom yɔ a. Nhyira ne mo. Nyankopɔn bɛhyira mo. Na sɛ monom yeinom anyɛ nso ɛ?

Obi ama yɛn sɛ yɛmfa thirty minutes nka ho. Meyɛ sure sɛ mɛpue no na obi afrɛ me sɛ thirty minutes no bɛgye ho sika. Kyena wɔfrɛ me a na mabɛgye na mede atua.
Yɛyɛ no saa a, dwumadie no bɛkɔ so de ama yɛn. Na saa mmerɛ yi one hour no ayɛ dɛ nka asa, nka wo nso wonte nsɛm ase yie. Na saa mmerɛ yi yɛnsɛe mmerɛ no na yɛbɛbue nhomatorofoɔ no de atom. Deɛ ɛkyere w'adwene biara no,

Yo, Salaam Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Aha, yɛtie wo. Makasa, yɛfrɛ wo sɛn na wo kasa fi? Yo, Jabir Makasa nkɔ mma yɛ. Ami. Yo, metie wo. Yo. Aboro so. Mhm. Mhm.

Yɛnnya no da. Ɛte ɛno nti na aba wiase. Yo, yɛda ase paa. Yɛn nuanom mmaa no, yɛbɛkasa akyerɛ wɔn akyire yi. Ɛne sɛ, moate bi. Yo. Mɛlɛ wari me question ne sɛ. Number no, ɛsɛ yɛwɔ outside foɔ no. Eh, number no, ɛyɛ 0352. Hello, salaam alaikum. Hello? Hello, salaam alaikum, anaa good evening.

Adua, ne ho yɛ paa. Mo akasa mpo ma adua. Amen. Amen.